Iawn, noswaith dda, gyfeillion. Croeso i'r seminar yno. Um, diolch, i, diolch i chi gyd am, am droi mas. Felly, um, i'r seminar ola y, y semester yma yn y gyfres o seminarau ymchwil

wneud gradd a PhD yma yn Aberystwyth. Um, felly hanes meddygaeth um, yw i brif ddiddordeb um, a hanes y gwasanaethau lles ac anabledd mewn cyd-destun yn Cymreig yn y cyfnod modern. Ond mae fe hefyd wedi gwneud gwaith ar hanes yr undebau llafur a'r mudiad llafur yn gyffredinol a hefyd y chwaraeon. Um, yn ddiweddar iawn mae wedi cyhoeddi llyfr ar y cyd gyda chydweithwyr o, o Gymru, Gogledd Dwyrain Lloegr a'r Alban o'r enw Disability and Industrial Society, um, a, um, a Comparative Cultural History of Disability in the British Coalfields, 1780 to 1948. Um, felly, um, meddygaeth ar iaith Gymraeg um, yw pwnc i sgwrs uh, heno. Felly, croeso, Steve. Diolch yn fawr iawn, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Um, fe mae rhaid yn chi'n gwybod, um, nes i ddechrau rhan yn Aberystwyth bron i 30 o flynyddoedd yn ôl, a wedi astudio rhywfaint yn yr adran, yr adran Gymraeg. A wedi dysgu, wedi dechrau dysgu Cymraeg y pwynt hynny, um, a mae'n braf iawn i ddod yn ôl a wedyn uh, rhoi papur ymchwil i chi uh, heno, so diolch yn fawr iawn am y cyfoddiad. Um, na i rannu'r sgrin i chi weld Um, cyflwyniad PowerPoint. Ydy hynny'n ymddangos? Cyflwyniad PowerPoint? Ydy, ydy, ydy. Okay. Ok, um, diolch yn fawr iawn. Um, na mae hanesyddiaeth meddygaeth, uh, gofal iechyd a lles ym Mhrydain, uh, y cyfnod modern, wedi ei nodweddu gan ymwybyddiaeth sylweddol o wahaniaethau lleol, ranbarthol ac i raddau cenedlaethol. Uh, mae mater natur unigryw meddygaeth mewn mannau gwahanol wedi derbyn lot o sylw gan haneswyr, yn enwedig cyn cyfnod y wladwriaeth les a gwasanaeth iechyd gwladol wrth gwrs. Uh, boed yn ddelliau hunan gymorth meddygol pobl dosbarth gweithiol Wakefield a Huddersfield yn y bedwaredd gan o bymtheg, gofal iechyd bonheddig Caerfaddon yn y cyfnod sioraidd, a gyfundrefn ysbytai yn Birmingham ar gyffiniau yn yr oes Victoria. Uh, gwaith meddygon yn gefn gwlad swydd Warwick. Uh, yr amrywiaeth o ymarferwyr meddygol yn swydd gair Hifren. Um, beth bynnag y cyd-destun, mae haneswyr wedi cyfoethogi'r ffordd dyn ni'n deall sut mae trefn meddygaeth wedi amrywio o le i le a sut mae profiad cleifion wedi amrywio yn ôl lleoliad. Un o'r amrywiaethau mwy yn neilltuol yn natur meddygaeth yn y cyfnod modern efallai, ond un sydd ddim wedi derbyn unrhyw sylw gan hynny sydd yn ddi gofal iechyd a meddygol drwy gyfrwng y Gymraeg, a phrofiadau cleifion oedd yn medru'r Gymraeg ond a oedd yn gorfod dibynnu ar feddygon uniaith Saesneg. Mae'r papur hwn yn seiliedig ar ymchwil cyfredol yn ystyried rai o'r cyd-destunau ble y daeth y materion hyn i amlygrwydd, a thrwy hynny mae'n ein helpu ni gyfrannu at hanesyddiaeth meddygaeth yn Ynysoedd Prydain a'u cymunedau aml-ieithyddol, ac wrth gwrs i hanesyddiaeth Cymru a'r iaith Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hefyd, yy, gobeithio. Ac yn ddiddorol, mae'n cyd-fynd â rhywfaint o waith sydd wedi ei wneud yn gyd-destun Iwerddon gan Pader o Miati a'r Alban gan Sheila Kidd yn fwy diweddar. Maen nhw hefyd wedi astudio sefyllfa ble roedd gwahaniaethau ieithyddol yn codi rhwng meddygon a chleifion yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar y geimfyd ganrif. Yng Nghymru, fan hyn yng Nghymru, mae'r mater yn codi, a dwi wedi dod ar draws uh, deunydd sy'n dangos bod y mater yn codi yn gyd-destun nersio, uh, swyddogon carchardai, uh, meddygon deddf y tylodion, crwneriaid, swyddogion yswiriant iechyd gwladol, gweinyddwyr pensiynau a llu o grwpiau galwedigaethol meddygol eraill. Um, Dyma rai hysbysebion a lle mae'n amlwg bod uh, y penodiadau hyn um, angen y Gymraeg o ddydd i ddydd. Hefyd, yn fwy anusgol falle, mae'n codi yn gyd-destun cleifion Cymraeg a'i hiaith mewn ysbatau yn Lloegr ac America hefyd. Dwi wedi dod ar draws ychydig o enghreifftiau lle mae'r mater wedi codi yn y cyd-destunau eraill hyn tu allan i Gymru. Ond yn y papur heno, rwy'n bwriadu rhoi sylw i feddygon teulu ar yr un llaw â meddygon gollgofdai yn eu tro, ac ystyried y problemau, y dadleuon a'r emosiynau cry a godwyd yn y cyd-destunau hyn. Cyn gwneud hynny, falle y byddai'n gwneud synnwyr i chi i eich atgoffa chi am dirwedd ieithyddol Cymru yn ystod diwedd y bedwaredd ganrif bymtheg a'r ganrif ddilynol. Dwi'n siŵr bod yn gyfarwydd i chi, ond falle bod rhywbeth jyst nodi ychydig pethau pwysig uh, cyn uh, ystyried uh, y cyd-destun meddygol. Fel dwi'n siŵr bod yn gwybod, cyfrifiad 1891 oedd yr un cyntaf i gyfrif siaradwyr Cymraeg. Yn ôl y cyfrifiad hwn, roedd tua hanner o'r, or miliwn a hanner o bobl oedd yn byw yn Gymru ar y pryd yn siarad Cymraeg. Yn ardd y cawl roedd canran uchel, tua 30 y cant yn uniaith Gymraeg, yn ôl ystadegau'r Cyfrifiad. Os dyn ni'n ystyried y cyfrifiadau nesa', fel mae'n dangos ar y tabl, mae'n bosib cael syniad o'r newid ieithyddol dros amser. Dyma gyfnod, wrth cwrs, pan roedd y broses o ddiwydiannu yn newid natur Cymru yn llwyr, gan gynnwys natur ieithyddol y wlad, ac yn enwedig yn Ne Cymru. Mae'n bosib gweld hefyd sut roedd y nifer o siaradwyr Cymraeg yn disgyn, sy'n awgrymu pwysigrwydd datblygu'r dylanwad cyfryngau torfol newydd, dylanwad addysg cyffredinol a ffactorau eraill hefyd wrth gwrs. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod ydyn ni sut oedd y balans ieithyddol yn amrywio o le i le yn Gymru um, a sut mae'r fro Gymraeg yn dechrau ymddangos yn ystod y bedwaredd ganrif bymtheg hyd yn oed cyn ni, um, ond roedd yn gliriach falle yn ystod y um, graddau ganrif y bymtheg a wedyn dechrau'r ugeinfed ganrif. So dyna, dwi'n siŵr bod y gyd-destun yn gyfarwydd i chi, ond falle bod e'n werth nodi uh, yma. Oce, okay, te, yn gyntaf, rwy eisiau rhoi sylw i'n gynlluniau meddygol gweithwyr yn ne Cymru, Roedd y cynlluniau hyn wedi dyddio o gyfnod cynhara a chwyldro didianol, a sefydlwyd y cynlluniau hyn gan feistri haearn, copr a glo o flynyddoedd cyntaf y bedwaredd ganrif bymtheg ymlaen. Penodwyd meddygon i ofalu am iechyd eu gweithwyr a'u teuluoedd gan y cyflogwyr, a thynnwyd tanysgrifiadau gorfodol o gyflogau'r gweithwyr i dalu'r meddygon. Doedd gweithwyr ddim wastad yn hoff iawn o'r trefniadau hyn, ac mae'n bosib gweld rhywfaint o densiwn bob hyn a hyn mewn gwahanol gymunedau diwydiannol yn ne Cymru trwy gydol y ganrif. Er gwaethaf y tanysgrifiadau o gyflogau'r gweithwyr, doedd gan y gweithwyr ddim hawl i ddewis neu ddiswyddo'r meddyg. yn fwy ac yn fwy daeth gweithwyr a'u cynrychiolwyr i brotestio yn erbyn y trefniadau hyn, ac ymhlith yr holl gwynion am y sefyllfa, daeth galluoedd ieithyddol a meddyg yn bwnc llosg mewn rhai mannau hefyd. Felly yno yn yr efail ger Cwm Rhondda ym 1888, roedd y gweithwyr yn anfoddhaol iawn, a gyda'r ffaith bod llu o feddygon cynorthwyol yn gadael ar ôl cyfnod byr, un ar ôl y llall, a bod y rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Yn Nawlais, cyflwynwyd rhestr o alwadau i reolwr y gweithwyr di er mwyn gwella'r gwasanaeth meddygol a ddarparwyd gan gynnwys meddyg a oedd yn medru'r Gymraeg. So rhyw fath o alwad i benodi meddyg yn gallu siarad Cymraeg ar y pryd. Weithiau byddai'r gweithwyr yn cael ei rannu dros y materion hyn a byddai tensiwn yn codi rhwng Uh, roedd rwyg ymhlith gweithwyr Pyllau Glo Parc y De, uh, y cwmni Ocean uh, yn Gwmronda yn 1896, er enghraifft, pan gafwyd trafodaethau dros benodi meddyg newydd pan bu farw prif feddyg y cynllun meddygol. Ni'n carfan yn mynnu bod angen i'r meddyg newydd uh, siarad Cymraeg, tra bod carfan arall yn mynnu bod hynny yn ddiangen. Roedd y garfan honno yn awyddus i benodi un o'r meddygon cynorthwyol, Dr Barrett, yn ei le, er gwaethaf y ffaith ei fod yn methu siarad Cymraeg. Yn ddiddorol yn yr achos hwn, a ddiprwywaeth, y dyprwywaeth, o 30 o wragedd a gweddwon i weld rheolwr y pyllau glo a gwneud achos dros Barrett. Yn eitha diddorol i fi bod menywod y cymunedau glofaol yn aml yn lleisio eu barn dros y trefniadau meddygol hyn. Rwy'n cymryd oherwydd ei rôl yn mynd â'r plant i weld y meddyg yn aml iawn, felly mae'n dod yn rhyw fath o estyniad o ei ddyletswyddau um, domestig efallai. Yn y pen draw yn yr achos yma, yn dilyn pleidlais gan aelodau'r cynllun meddygol, penodwyd meddyg o'r Alban o'r enw Armstrong. Roedd yn ifanc ac yn weddol ddibrofiad, ond, yn ôl adroddiad y papur newydd, roedd yn gallu siarad Cymraeg. A doedd Armstrong ddim ar ben ei hun yn symud i mewn i Gymru yn ystod y cyfnod yma a wedyn dysgu Cymraeg, yn enwedig yn achos cymunedau gofal De Cymru. Uh, De Cymru, wrth gwrs, y cymunedau yn tyfu, yn dod yn fwy niferus ac yn tyfu, uh, mwy o bobl yn ymgasglu yno, felly mwy o alw am uh, fyddegon, wrth gwrs. So llawer mwy o fyddegon yn symud i rydaloedd diwydiannol yn ei Cymru, a rai ohonyn nhw, fel maen nhw'n symud mewn, yn dechrau dysgu Cymraeg hefyd. Ac mae'n bosib i ddod o hyd i fyddegon eraill o Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, oedd wedi dysgu digon o Gymraeg i ofalu am gleifion Cymraeg a Hiaith yn y cyfnod hwn. Mae modd awgrymu falle bod cryfder y Gymraeg yn y cymunedau diwydiannol uh, hyn yn y cyfnod cyn troed y ganrif uh, yn ddigon i berswadio meddygon i ddysgu rhywfaint o Gymraeg er mwyn cael gwaith. Mewn un adroddiad, soniwyd am achos ym 1896 ble cytunodd gweithwyr i benodi i meddyg Gwyddelig deg Cymraeg a Iaith, a oedd yn llai profiadol, ar yr amod y byddai ef, y Gwyddel, yn dysgu Cymraeg i'w brydlonrwydd nhw o fewn chwe mis. Yn y pen draw, fe lwyddodd i ddysgu digon o Gymraeg i gadw ei swydd, a fel dwi'n deud, dyna un A dyma rai enghreifftiau o rhywbeth tipyn bach yn e, ehangach. Ond, falle fel newidiodd y balans ieithyddol yn y cymunedau diwydiannol hyn dros y blynyddoedd, ac yn enwedig uh, tua droad y ganrif, lleihhaodd y reswm dros ddysgu'r Gymraeg efallai. Felly mewn angydfod uh, hir yn ffyrndil Cymrodd y Fach yn mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif er enghraifft, Awgrymwyd y dylai'r meddyg newydd, meddyg o India o'r enw Krishnan Lal Datta, roedd awgrym y dylai fe ddysgu Cymraeg, gan ei fod yn siarad wyth iaith yn barod, ond yn y pen draw o beth dwi'n gallu gweld o'r fanynellau, nath e ddim dysgu Cymraeg erioed. Falle bod uh, pwysau yn wahanol erbyn hyn, falle bod y balans ieithyddol wedi newid, falle roedd llai o angen uh, i ddysgu Cymraeg falle. Ond mae'n bosib dod o hyd i sawl enghraifft o alluoedd ieithyddol y meddygon yn codi um, yn y trafodaethau dros benodiadau cynlluniau meddygol gweithwyr eraill. Ond falle bod e'n greu mwy o synwyr, falle mwy, bod e'n fwy defnyddiol i ganolbwyntio ar un ochos ble y trafodwyd mae'n teisio penodi meddyg Cymraeg a iaith. Sefydlwyd y papur newydd y Myth y Telegraph yn 1855. Yr oedd yn benderfynol o drin y materion cyhoeddus a sifig yn ei dudalennau, gan, gynnwys, uh, gan gynnig persbectif adolygiadol ar y materion hyn. Fel rhan o newyddiaduraeth adolygiadol y 1860, roddwyd sylw i drefn cynlluniau meddygol gweithwyr, yng ngweithiau Hiar, Merthyr a Dowlais. Lleisioed nifer o gwynion ynglyn â safon y gofal a ddarparwyd i'r gweithwyr a'u teuluoedd, a reolaeth dynn oedd gan y cwmnïau haearn dros y cynlluniau. Gwnaethpwyd y pwynt elfennol a'i bod hi'n broblem fod meddygon a chleifion yn siarad gwahanol ieithoedd ac yn methu deall a'i gilydd.

And so it happens that in a district of working men where Welsh is invariably spoken and few understand and less read English, an Englishman will be appointed as unfamiliar with their habits as their language, and who begins his career by treating men something like human machines. Mae'n bosib i weld y cwynion hyn wrth gwrs yn cael ei ail adrodd tro ar ôl tro yn y cynlluniau hyn, yn y brwydrydd wedi digwydd rhyw adlewyrchiad o'r tensiynau, rhyw agwedd o'r tensiynau, a reswm arall i gwyno am y trefniadau hyn. Um, yn yr un nesaf, mae'n eitha diddorol i weld, dwi, dwi'n credu bod y syniad yn rhan ola y dyfyniad yn ddiddorol dros ben.

A'r syniad bod corff y gweithiwr um, mor bwysig iddo fe a'i deulu wrth gwrs yn pwysleisio pwysigrwydd y materion hyn ac uh, i ba raddau roedd y teulu yn ddibynnol arno fe a'i allu i, i uh, gyfrannu at fywoliaeth y teulu. Felly, nid yw'r rhain yn materion dibwys, maen nhw'n materion pwysig iawn iawn. Uh, mewn llythyr arall yn uh, yn y Telegraph yn ystod canol y 1860au, soniwyd am ddigwyddiad ble y derbyniodd fenyw oedd yn siarad Cymraeg bresgripsiwn am Eli. Ond doedd hi ddim wedi deall y cyfarwyddiadau a roddwyd iddi hi gan y feddyg ac wedi ei llyncu yn hytrach na'i roi ar ei chroen. Ymateb y meddyg iddi hi oedd y dylai ddysgu sut i siarad a darllen Saesneg. Ac roedd storïau fel hyn yn cyfleu agweddau nawddoglyd y meddygon uh, tuag at eu cleifion, uh, ac y meddygon oedd yn meddwl ei bod yn rhagori mewn termau cymdeithasol, diwylliannol a ieithyddol uh, ar eu cleifion dosbarth gweithiol Cymraeg a iaith efallai. Felly, dwi'n credu bod y mater o'r gwahaniaethau ieithyddol rhwng meddygon a cleifion yn codi yn y cyd-destun hwn, sef y cynllunio meddygol gweithwyr yn ne Cymru yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif bymtheg ac i raddau llai wedyn blynyddoedd cyntaf, hyd yn oed degawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif. Yn symud ymlaen i wallgofdau. Wel, fe ddath mater yr iaith Gymraeg i fod yn destun llawer mwy dadleuol yn gyd destun gwallgofdau, swn i'n dweud, nac yr oedd e yn achos cynllunio meddygol y gweithwyr. Un reswm am hyn, wrth gwrs, oedd y ffaith bod y gwallgofdau yn sefydliadau cyhoeddus, cael ei ariannu a'i gweinyddu yn rhannol gan yr awdurdodau cyhoeddus. Felly roedd gollgordai yn rhan o wleidyddiaeth y gymuned. Roedden nhw'n adlewyrchu'r tensiynau a'r cystadlaethau gwleidyddol arferol a welwch chi rhwng unigolion a phleidiau ar y pryd. Ond yn ogystal ac yn bwysicach, roedd triniaeth ar gyfer salwch meddwl, fel y mae heddi, yn fwy dibynnol ar gyfathrebu nag oedd mathau eraill o driniaeth feddygon, ac roedd y bethynas rhwng meddyg a chlaf Um, a fyddai'n datblygu trwy sgwrsio yn hanfodol wrth gwrs. Cyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, y tuedd efallai oedd i ystyried gwallgofrwydd fel stad anobeithiol, ac roedd ymarferwyr meddygol yn besimistaidd iawn y byddai modd gwella neu iachau dioddefwyr salwch meddwl. Yn aml iawn, byddai'r gwellgofiaid yn cael eu trin fel bygythiad i'r gymuned, ac yn rhy aml bydd yr unigolion hyn yn cael eu carcharu mewn tlotau, carchardai, neu hyd yn oed eu cartrefu eu hunain gan eu teuluoedd. Os byddai unrhyw driniaeth yn cael ei ddefnyddio, y duedd oedd i ddefnyddio dylliau fyddai'n effeithio ar y corff,

ym Mharis a William Tube yn Gaer Efrog yn Lloegr. Yn lle dulliau corfforol, roedd dulliau moesol i fod i weithio ar ddeallusrwydd ac emosiynau yn hytrach na chorff y claf. Defnyddiwyd technegau seiciatregol gan Pinnell gan gynnwys siarad gyda'r cleifion, syllu ar y cleifion i'w meistroli, defnyddio actorion i actio allan ffantasïau cleifion ac yn y blaen. Roedd arloeswyr y dyllu moesol hyn yn argymell caredigrwydd yn lle creidlondeb tuag at gleifion, a byddai'r gwallgofiaid yn cael eu hannog i ddatblygu eu hunan barch. Dysgwylid i fuddigon gymryd hanes achos y claf hefyd yn ofalus iawn a gwrando ar y claf i'w ddeall yn llawn. Felly dyma rhyw fath o ddatganiad gan David Yellowlees, arolygydd meddygol Gwallgofdi Morgannwg um, yn 1865. Felly, dyle psychiatric remove as far as possible in each case any physical cause, promote by every means the general health,

Ac wrth cwrs, yn y cyd-destun hwn, roedd sgiliau ieithyddol y staff meddygol yn y gwallgofda yn holl bwysig, ac fe ddaeth hynny yn bwnc llos mewn rhai cymunedau yng Nghymru yn ystod y 1880au a'r 1990au. Rhai enghreifftiau amlwg oedd yr ynghydfod sylweddol yn achosion gwallgofdy Morgannwg ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym 1886 a 1895, ac yn gwallgofdi Caerfyddin um, yn 1894. So dyma'r gwallgofdau um, dwi'n mynd i sôn amdano. Falle bod e ddim yn gyd ddigwyddiad bod yr engeidfodau hyn wedi digwydd yn ne Cymru, ble wrth gwrs roedd y balans ieithyddol yn newid mor gyflym yn ystod y degawdau ola y bedwaredd ganrif bymtheg. Ac wrth gwrs, mae'r anghydfodau hyn yn adlewyrchu rai o pryderon a'r ansicrwydd ynglyn â'r iaith Gymraeg, um, a oedd yn nodweddu'r cyfnod yn gyffredinol. Yn achos y gwalltof, gwallgofdau hyn, fe ddath yn amlwg bod canran uchel o'r cleifion yn siarad Cymraeg, a nifer fawr, mae'n debyg, yn uniaith Gymraeg, tra bod y meddygon i gyd yn y sefydliadau hyn yn siarad Saesneg yn unig. Y menywod er enghraifft, honoed bod 85 y cant o'r 800 o gleifion yn siarad Cymraeg, ond roedd y meddygon i gyd yn hanu o'r Alban. Uh, fel uh, roedd y meddygon hyn wedi cael ei disgrifio, uh, estroniaid o dafod, calon a chyd yn deimlad. Yn Gaerfyddin, mae'n debyg bod 75 y cant o'r 540 o gleifion yn siarad Cymraeg ac eto, doedd dim un meddyg yn medru'r Gymraeg. A mae'n anodd gwybod pa mor wir oedd yr honiadau hyn, neu pa mor um, gywir oedd uh, yr ystadegau, neu hyd yn oed beth yr oedd sgiliau ieithyddol yr unigolion hyn, y cleifion hyn. Ond efallai mae'r honiadau'n bwysicach na'r gwirionedd fan hyn. A dwi wedi gweld rhyw ddarn o dystiolaeth, tipyn bach yn hwyrach yn awgrymu bod y rhan fwyaf o'r rheini yn siarad Cymraeg, y rhan fwyaf o'r cleifion oedd yn siarad Cymraeg, yn siarad rhywfaint o Saesneg hefyd. Felly, unwaith eto, dyn ni ddim yn glir iawn iawn beth yn union ydy sgiliau ieithyddol y cleifion hyn. Um, yn, yr, yn, y, yn y beirniadaeth o'r gwallgofdau, yn y beirniadaeth o'r sefyllfa, Roedd y pwynt yn cael ei wneud bod methiant yn ddigon i ddeall eu cleifion yn, ddi, yn ymddieithrio'r cleifion yn llwyr ac yn tanseilio unrhyw obaith o wellhad neu iachad iddyn nhw. Um, ddim yn anodd i gredu, ydy fe. So dyma'r brethon Cymreig yn sôn am y sefyllfa yn 1894. Gellid meddwl taw un o'r cymwysterau pwysicaf mewn meddyg tuag at lenwi y swydd yn briodol oedd y gallu i siarad â'r gwallgofiaid yn yr iaith maent yn ddeall. Nes gall fod dau feddwl am hyn. Mae'n bosibl y medrai llawfeddyg o Sais neu Ffrancwr rwymwr archoll, neu osod asgwrn Cymru, Cymro yn ei le. Er hyn, fedri gair yn Gymraeg yn llawn cystal â meddyg Cymreig. Ond mewn achosion fel sydd yng Ngollgofdy Caerfyrddin, lle mae'n angenrheidiol i'r meddyg siarad yn aml â'r cleifion, dywedwn yn ddifedrus y dylai prif feddyg fod yn alluog i siarad yr iaith ddeallir gan y rai y bydd yn gweini iddynt. A tro ar ôl tro ar ôl tro, yn y pupurau newydd, yn y fan yn elle, yn ystod um, yr angenfodau hyn, dyn ni'n gweld uh, pwyntiau tebyg. Yn hollol naturiol, hollol um, um, anochel, uh, a dyn ni'n gweld uh, y peintiau fel ni. Dwi ddim yn syndod, ydw e. Uh, dan yr ymwydau hyn, ble roedd cyfathrebu mor bwysig, tanseiliwyd yn rhyw ymdrechion i wella ystâl ar feddylion cleifion, gan anallu meddygon i'w deall nhw. Um, dath hyd yn oed honiad yn 1886 bod llawer o gleifion yn gwellgodi Morganwg wedi gwella Ond er gwaethaf hynny, a'i bod wedi aros ymlaen yn y sefydliad o gynlyniad i'r ffaith nad oedd y meddygon wedi sylweddoli a'i bod nhw wedi gwella. Hon oedd bod claf wedi gofyn i un o'r meddygon i'w ryddhau, ond bod y meddyg wedi dibrisio hyn ac wedi cymryd Cymraeg y claf fel arwydd arall o'i salwch. Unwaith eto, dwi ddim yn gwybod os mae hynny'n wir neu ddim. Um, I fi, mae'n swnio fel rhywfaint o rethreg, ond ar yr un pryd, um, dwi'n siŵr bod problemau'n codi os nad oeddem yn ddigon yn deall a be oedd y cleifion yn dweud, wrth gwrs. Yn ddiddorol iawn, roedd beirniad y gwallgofdau'n sicr o bwysigrwydd iaith a chyfathrebu yn rhyngweithio ddegwyr salwch meddwl, ac yn dadlu nad oedd ieithoedd y meddygon a'r cleifion yn fater di-bwys, ond yn llawer mwy hanfodol na hynny. Dadleuwyd bod salwch meddwl wedi gwreiddio ymrofiadau beunyddiol a diwylliant yr unigolyn, a bod angen i'r meddyg ddeall y materion ehangach hyn, nid jyst y geiriau, er mwyn sicrhau unrhyw welliant. Felly fan hyn yn 1894, um, jyst dechrau hanner ffordd lawr y dyfuniad, cofiai'r hyn fod arbenigion cenedlaethol yn perthyn i wallgofrwydd. Nid ar hyd yr un wibrau nac yn yr un cyfeiriadau y mae meddwl gwallgofyn Cymreig a meddwl gwallgofyn Saesneg yn gwibio. Y mae'r ddau wedi eu magu mewn ymwyrgell wahanol hollol, ac wrth reswm y mae gwahaniaethau mawrion rhwng eu cofion a'u teimladau. Oni fydd y meddyg gan hynny y gallu yn dyffryn a threiddio i mewn i'r cyfryw wahaniaethau pwysig nes gall ddwyn yr amrywiol ddylanwadau moesol angenrheidiol i weithredu yn rymus ar ein gleifion drysedig. Y mae gymdeithas Gymreig yn sefyll ar ei phen ei hun. A dwi'n credu bod hynny yn, yn, yn hynod o ddiddorol. Uh, rhyw syniad, wrth gwrs, bod salwch meddwl neu iechyd meddwl a salwch meddwl, wrth gwrs, yn ddibynnol ar brofiadau, um, ar cyd-destunau um, sy'n rhan o fywyd yr unigolyn. Uh, so mae hynny'n dod trwodd yn y dansoddiadau o'r sefyllfa yma, yn y beirniadaeth o'r gwallgofdau hefyd, a gwallgofdau lleroedd uh, ymddigon i gyd yn uniaith Saesneg. Um, so hwnna wedi taru fi fel rhywbeth arddacol dros ben. Yr hyn oedd yn holl bwysig yn y cyd-destun ehangach oedd dau ddatblygiad arddacol yn Gymdeithas Cymru ar y pryd. Yn gyntaf, gwelwyd twf mewn hunaniaeth ac ymwybyddiaeth genedlaethol yn Gymru a ddiwedd oes Victoria. Dath rhyw fath o fudiad cenedlaethol i amlygrwydd, un a oedd yn optimistaidd, yn fywiog, parchus, blaengar ac uchelgeisiol. Ac roedd y mudiad newydd, wrth gwrs, yn cael ei adlywyrchu mewn sefydliadau cenedlaethol newydd, a gafodd ei sefydlu ar y pryd, gan gyrmys amgueddfa genedlaethol, llyfrgell genedlaethol, Prifysgol Cymru, a rhywfaint o ddatganoli llywodraethol. Mae'n dechrau digwydd yn ystod 1990au. Ar y llaw arall, wrth gwrs, yr ail ddatblygiad oedd yn bwysig oedd twf y boblogaeth a'r cynnydd yn ne ddwyrain llai, uh, Cymru yn wedi. Uh, wedi achosi pryderon sylweddol bod rai nodweddion o Gymreigdod, yn enwedig y reith Gymraeg ei hun, yn mynd ar goll yn wyneb mewn fudo anhygoel o Loegr. Ond yn ogystal, ffactorau eraill gan gynnwys addysg gyffredinol a chyfryngau torfol Saesneg a iaith, newid ieithyddol o fewn teuluoedd Cymraeg a iaith ac yn y blaen. Ac mae'n bosib gweld dylanwad y datblygiadau hyn yng nghyd-destun trafodaethau dros le yr iaith Gymraeg o fewn meddygaeth, ac yn enwedig mewn gwallgofdau yn y blynyddoedd hyn. Felly mae'n bosib i weld uh, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cael ei sefydlu yn 1885 i wneud achos dros y Gymraeg mewn bywyd cyhoeddus. Ac roedd y gymdeithas a'i syddogion, dan arweinyddiaeth Dan Isaac Davies a Byraya Gwynfa Evans wedi cymryd sylw o'r dyleuon hyn ynglyn â'r gwallgofdau. So mae'n bosib i weld yn eu deunydd nhw, um, yn ei ymgyrchu, ymgyrchoedd nhw, uh, meddygaeth a gwallgofdau yn cael ei, uh, um, ei cynnwys uh, yn yr ymgyrchu yn mynd ymlaen. Uh, fel yr adroddwyd yn y genedl Gymraeg yn 1894, cri poblogaeth yn Gymru dyddiau yma, gosod pwys ar wybodaeth o'r Gymraeg yn y pwyntiadau i swyddi gyhoeddus yn ein gwlad. Mae'r cri nid yn unig yn boblogaidd ond hefyd yn un resymol ar bob ystyriaeth. Um, ac eto, da ni'n gweld rethreg fel hyn uh, yn y pupurau newydd. Um, o gyfeiriad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y 1880, 1880 neu 1890, ond hefyd unigolion y grwpiau eraill hefyd. Uh, protestiodd cyrff a chymdeithasau eraill. Uh, un enghraifft arall ydy Cymdeithas Cymrodorion Caerdydd. Oedd um, y gymdeithas wedi codi ei llais yn erbyn y sefyllfa yn y gwallgofdau hefyd. Uh, un peth sy'n eitha diddorol fel hyn, mae lot o drafod yn mynd ymlaen, lot o drafodaethau ynglyn â uh, sgiliau ieithyddol yn y ddigon, yn enwedig yn y gwallgofdau. A falle bod y pwysau a roddwyd ar y gwallgofdau a'r pwyllgorau, pwyllgorau reoli wedi arwain prif feddyg newydd gwallgofdi Caerfyddin a benodwyd yn 1894 i addo dysgu'r Gymraeg. A gath uh, Dr Goodall ymlaen i lwyr feistroli y Gymraeg, fel yr adroddwyd, uh, o fewn blwyddyn o gael ei benodi. A wedi sicrhau, mae Goodall wedyn wedi sicrhau bod ei adroddiad blynyddol cyntaf a gyhoeddwyd y blwyddyn, y flwyddyn wedyn, y 1995, yn hollol ddwyieithog. So dyna un enghraifft falle lle mae'r pwysau wedi gwneud gwahaniaeth o leia ar un yr unigolyn a nath um, ddysgu'r Gymraeg a wedyn yn ôl y sôn wedi defnyddio fe yn ei waith. Rhyw agwedd arall o'r brwydrau hyn sydd wedi yn arw i ydy'r sylw a roddwyd gan yr ymgyrchwyr i wledydd eraill a'r cymhariaethau a wneud. Er enghraifft, nodwyd yn 1891 bod colegau brenhinol ffisigwyr, physicians, ffisigwyr a llawfeddygon yn Iwerddon, felly y colegau meddygol pwysig yn Iwerddon, wedi derbyn Cymraeg fel un o'r pynciau dewisol ar gyfer yr arholiadau rhagarweiniol. Felly roedd y colegau hyn yn ystyried cymwysterau um, yn y iaith Gymraeg gan ymgeiswyr o Gymru fel rhywbeth addas cyn derbyn yr unigolion i astudio meddygaeth, sy'n eitha dyddol, dwi'n meddwl. Roedd hyn y dadleuwyd ar pryd yn rhoi hwb i gyfleuon darpar feddygon o Gymru yn eu hymdrechion i ddod yn feddygon ac wedyn dychwelyd i Gymru i drin cleifion Cymraeg. Yn ogystal, rhyw agwedd arall o'r ymgyrchu oedd yn a cydnabod beth yn digwydd mewn gwledydd eraill, uh, y tro yma o fewn uh, yr ymyrodraeth Prydeinig. Uh, nod oedd sy'n roedd y wladwriaeth, y wladwriaeth Brydeinig, yn trin ieithoedd eraill yn yr ymyrodraeth, ac yn trin nhw yn fwy ffafriol na'r Gymraeg yng Nghymru. So fel ydych chi'n gweld, uh, rhyw uh, disgwyliad uh, bydda ymgeiswyr am swyddi uh, yn yr ymrodraeth uh, yn y Foreign Office dwi'n cymryd, uh, yn gorfod dangos eu galluoedd mewn gwahanol ieithoedd cyn cael eu penodi. Ac wrth gwrs roedd yr ymgyrchwyr yn cymharu hyn yn anffafriol uh, gyda'r sefyllfa yn Gymru a gyda'r meddygon oedd yn cael eu penodi i gwahanol swyddi cyhoeddus ac yn enwedig yn y gwallgordau. Rhyw agwedd arall o hyn i gyd, rhyw agwedd arall o'r ymgyrchu. oedd uh, yr ymwysodiadau ar yr eini a oedd yn gwrthod, yr honiadau ac yn gwrthod penodi um, ymgeisydd yn gallu siarad Cymraeg. Yn achos gwallgofdi Morganog ym 1886, er enghraifft, cyhuddwyd y Cymru a oedd yn aelodau o'r pwyllgorau rheoli o fod yn elunion y genedl a gylunion yr iaith Gymraeg, ond beidio cefnogi ceisiadau gan ymgeiswyr oedd yn gallu siarad Cymraeg. Unwaith eto, mae rethreg fel hyn yn gyfarwydd iawn iawn yn y pepurau newydd yn ystod uh, rhan gydfodau hyn. Yn rhyw agwedd arall sy'n dod trwodd fan hyn hefyd ydy'r cymhariaeth ag gyda Iwerddon. Um, Mae'r rheini yn dod trwodd yn aml iawn iawn yn y cyd-destun hwn. Uh, sy'n eitha diddorol. Yn yr ymysodiadau hyn, roedd y dynion hyn, y rhai oedd yn gwrthod penodi uh, dynion Cymraeg a iaith, uh, yn, a dwi'n dyfynnu, Dic Sion Dafyddion, wedi troi eu cefnau ar eu cenedl ar eu cyd Gymru. Uh, mae bosib gweld lot o gyhyddiadau, mae bosib i weld uh, iaith dramatig iawn, a lot o rethreg yn cael ei defnyddio uh, sy'n ffyrnig yn ei beirniadaeth. Uh, o'r Cymru oedd yn gwrthod penodi um, dynion Cymraeg a iaith i'r swyddi hyn. A falle bod yn cael ei awgrymu yn y dyfyniad yno, ac yn enwedig yn yr un nesaf hefyd, mae'n bosib i weld yn yr, yn yr ymosodiadau hyn uh, rhyw arwydd o'r hen frwydr, falle, rhwng anghydffurfwyr ryddfrydol Cymraeg a iaith yn erbyn y bonedd Anglicanaidd Saesneg a iaith yn y cyd-destun hwn sy'n ei dweud. Uh, ble y potriadwyd y bonedd fel gylunion y werin bobl a'r angen i'w herio nhw a'i disodli nhw o'i sefyllfa pwerus yng Gweinyddiaeth Cyhoeddus Cymunedau Cymru. Beirniadwyd y gwarcheidwaid, yr ynadon a'r istisiaid a oedd yn gyfrifol am weinyddiaeth y gwallgofdai ar ran ei hawdurdodau cyhoeddus, ac yn rhannol yn y gobaith y byddai'r beirniadaeth yn eu tanseilio nhw a'i disodli nhw o'u safleoedd nhw. So mae'n rhan o wleidyddiaeth y gymuned, mae'n rhan o'r cystadlaethau a'r tensiynau gwleidyddol o fewn y cymunedau hyn. Mae'n bosib i weld uh, bod gwleidyddiaeth ehangach y gymuned yn cael ei adlywyrchu yn un destun y gwallgofdau uh, a wedyn mater y meddygon. So rhyw ardal arall am y brwydrau a ath ymlaen uh, rhwng y gwahanol garfanau hyn. OK, te, jyst i ddod i, i ben. Dyw hanesyddiaeth meddygaeth Prydain ddim wedi cydnabod pwysigrwydd neu hyd yn oed fodolaeth gwahaniaethau ieithyddol. Mae astudiaethau yn y maes yn tueddu i fod yn anglosendig a'i persbectif a'i naws, gan fethu cydnabod y problemau a nath godi i destun y ddigaeth a gofal iechyd yn y cyfnod modern. Fel dwi wedi dangos heno, gobeithio, roedd yn fater pwysig iawn, gyda'r potensial i ffeithio ar brofiadau y bydd y pobl yn cael o fyddygaeth. Mae hynny wrth gwrs yn gwbl amlwg i mi, rwy'n siŵr, ond ddim mor glir i hynyswyr sydd wedi astudio hanes meddygaeth ym Mhrydain yn ystod y cyfnod modern. A llawer haneswyr wedi honni uh, bod datblygiad gwyddonol a thechnolegol meddygaeth yn y bedwaredd ganrif bymtheg wedi newid y balans grym rhwng meddygon a chleifion, ac wedi dieithrio cleifion o wybodaeth a dealltwriaeth feddygol. Yn Gymru, cafodd y problemau hyn a'i dwysau, ac fe ddath y bwlch rhwng cleifion a'i meddygon yn fwy oherwydd y materion ieithyddol hyn, swn i'n dweud. Yn ogystal, mae'n bosib dadlau bod meddygaeth wedi grymuso Seisnegeiddio Cymru gan wneud defnydd o Saesneg yn fwy normal, angenrheidiol, a gan greu cyd-destun arall ble y byddai rhethreg ac ymarferion yn cael eu lleisio a honnai fod y Saesneg yn iaith ar y gorau ar y Gymraeg. Felly roedd iaith meddygaeth yn oes Victoria yn bwysig wrth ddylanwadu ar y ryngweithio rhwng meddygon a chleifion,

A mae'n siŵr bydd gan rywrai gwestiynau, ond un peth drawodd fi wrth wrando arnat ti yn Tracy ac o weld rhai o'r dyfyniadau ac yn y blaen oedd ar y sgrin, oedd cyn lleied ti wedi newid mewn ffordd, ond ni'n dal i gael yr un math o drafodaethau heddi ynglyn â um, chymod, penodi pobl i um, swyddi cyhoeddus y maes um, iechyd fel mewn meysydd eraill, uh, sydd yn hollol um, analluog i dreithi neu i ddeall uh, y Gymraeg. Yy felly yy wnes i sôn fan'na bod yym rhai haneswyr yn anymwybodol falle am y yy tensiynau ieithyddol sydd wedi bod yn y gorffennol, ond s- 'swn i'n meddwl falle bod yym bod hyn yn bwysig tu allan i i fyd academia felly e- hefyd on'd yw e? Dyna'r peth yndyfe, ma'r ma'n teimlo mor gyfarwydd yndyfe? Uh, dwi wedi trafod y uh, mater, y pwnc efo pobl eraill, ac eto maen nhw'n dweud yr un peth. Uh, bod yn gyfarwydd, uh, bod yr un dadleun yn cael ei gwneud, uh, bod yr un sefyllfaoedd yn codi, uh, bod yr un problemau yn gwynebu uh, cleifion wrth uh, eisiau cael rhyw fath o ofal. Um, so, yn y, ffordd ni, Dyw pethau ddim wedi newid lot o gwbl. A ie, dyna un o'r pwynt ynglyn â'r hanesyddiaeth. Dwi'n credu bod lot o hanes, hanes meddygaeth yn faes mawr. Mae wedi cael, mae cael lot o noddau, mae cael ei ariannu yn dda gan y ddirydolaeth welcome. Lot o brosiectau meddygaeth wedi mynd ymlaen, felly dyn ni'n gwybod uh, lot yn bob uh, math o agweddau o hanes uh, meddygaeth ym Mhrydain. Ond eto, nid oes digon o sylw i'r ffaith bod lot o gymunedau ym Ynysoedd Prydain, wrth gwrs, yn gymunedau aml uh, ieithyddol, a, a bod y gwahaniaeth ei ieithyddol yn rhan pwysig iawn iawn o'r profiadau hyn. Um, gwybod bod Pader wedi astudio materion hyn yn Iwerddon a Sheila Kidd newydd wedi cyhoeddi erthygl am y sefyllfa yno yn yr Alban, lle mae'n cynnwys yn y ddigon hefyd. So mae um, gwledydd eraill, da ni'n dechrau wedi sylweddoli pa mor bwysig, neu falle bod rhai pobl wedi sylweddoli hyn, fod hyrach na fi. So mae'n bosib i gyfrannu yr agweddau hynny tuag at yr hanesyddiaeth ehangach o fyddygaeth falle. A falle, wel, dwi'n meddwl bod hynny'n gyfrannu pwysig iawn. Diolch. Um, os, os oes gyda chi gwestiwn, y peth gorau falle fydd, um, wel, allwch chi, y gweud i gwir, just dad, dad fiwtio eich microfon a, a, a siarad uh, felly, um, os yw pethau'n mynd yn rhy fler, na i um, camu mewn fel ref, ond um, fel arall, um, Os na gwestiwn gan rywun, neu sylw. Gai, o, diolch yn fawr iawn, um, Steve, am, am bapur difyr, a mae rwy'n yn i waed o'n corddi, dweud y gwir, yn meddwl am yr anhegwch a, a fel mae rhai pobl yn y gorffennol wedi cael cam yn arbennig felly yn y gwellgodau lle nad oedd pobl ddim yn dall be oedd y pobl ma'n ddeu, teb sôn am allu trin i cyflwr nhw. O't ti'n sôn am hyfforddiant a bod ysgolion meddygol yn Iwerddon yn derbyn y Gymraeg fel cymhwyster. Be ddigwyddodd ta yma yng Nghymru? Ti'n bod, oedd yr ysgol feddygol wedi sefydlu yng Nghaerdydd, Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymru, yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymthag. Oedd yna unrhyw hyfforddiant trwy gyfrwng yr iaith yn y maes meddygol yng Nghymru o gwbl, hyfforddiant proffesiynol felly? Dwi ddim yn gwybod, uh, i'r ateb byr. Um, dwi'n hanner ffordd trwy'r ymchwil a dwi, dwi gofod gwneud mwy ymchwil yn gwahanol agweddau o hyn uh, gyda. O'n i'n cael yr argraff bod uh, y sefydliad a sefydlwyd yno yng Nghaerdydd yn ystod diwedd y bedwar gan fod bymthig yn weddol fach a bod yn darparu rhyw fath o hyfforddiant penodol a dwi'n yn gwybod os oedd yn cynnig graddau meddygol ar y pryd. Dwi'n meddwl bod, um, bod datblygiadau yn ystod um, beth e, degawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif wedi newid y sefydliad yna a wedi newid y, y fath o addysg meddygol sydd wedi cael ei cynnig. Mae rhaid i fi fynd yn ôl, mae yna rhyw lyfr, rhyw astudiaeth o hanes uh, yr ysgol feddygol, a dylai edrych eto i weld yn union be oedd natur uh, yr hyfforddiant. Ond yr argraff wy'n cael ydy bod y rhan fwyaf o feddygon yng Nghymru, trwy gydol y bedwar ganrif bymtheg, wrth gwrs yn croesi'r ffin, maen nhw'n mynd i uh, gwahanol golegau neu ysgolion yn, yn Lloegr, yr Alban, Iwerddon, dyn nhw ddim yn cael eu hyfforddi yng Nghymru. Ond dwi'n credu bod hynny yn newid hwyrach mewn i'r ugeinfed ganrif te, 1910au, 1920au efallai. So byddai'n mynd ddiddorol i weld ie, yn union beth sy'n digwydd yna, i ba raddau maen nhw'n derbyn

Um, a dwi'n gwybod bod uh, y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd wedi codi'r mater, achos bod cymaint o, o fyfyrwyr o Gymru eisiau astudio meddygaeth yn mynd i Lerpwl am ei bod nhw'n cael eu gwrthod yng Nghaerdydd. Falle bod pethau wedi newid rhywfaint am bod yna ysgol feddygol ym Mangor erbyn hyn, does? uh, yn y brifysgol, felly wedyn, um, felly bod yna rhywfaint o newid A sefydliadau eraill sy'n darparu hyfforddiant dim math i eraill o weithwyr meddygol hefyd, a nyrsys a byd ragydd ac, ac yn y blaen. A dwi'n gwybod bod yn brech yn Abertawe er enghraifft, um, lle maen nhw'n annog ddapareth cyfrwng Cymraeg wedyn i nyrsys a, a physiotherapyddion ac yn y blaen. So mae yna ymdrechion, ond eto, dwi ddim yn ddigon yn fe, mae'n dal problemau, mae'n dal yn bosib i weld uh, gwahanol gyrff neu ymgyrchoedd yn codi'r materion hyn. Um, Dyn ni'n sôn ydyn ni am y gwallgofdau a problemau salwch meddwl ac yn y blaen, a dyn ni'n gweld rhywbeth tebyg efo dementia ydyn ni. A, a sy'n mae'r uh, iaith Gymraeg yn codi yn y cyd-destun hwnnw hefyd. Um, yeah, mae problemau yn para, mae problemau dal yn codi ydyn nhw, a, a mae bod math o'n gyrchoedd i wneud rhywbeth amdano nhw, ond ydyn nhw wir yn um, llwyddo wedyn. Oedd yn diddorol iawn, Stephen. Um, gen i jyst cwestiwn, oedd y stori am y fenyw yn wnaeth um, llyncu rhyw moddion yn lle, yn ei triniaeth neu yn lle roi fe ar ei chroen. Um, mae hynny yn grymu bod na um, pethau fel cyffuriau newydd, daemoddion newydd oedd yn hollol yym ryfedd neu anhysbys yng Nghymru, yn cael eu defnyddio rhyw... yn dechrau cael eu defnyddio? Um, Dwi'n yn siŵr. Dwi'n bod yn meddygon yn um, rhoi prescriptions i bob math o bethau a defnyddio gwahanol gymegau falle. neu uh, deunyddiau eraill, ond doeddwn ddim yn effeithiol iawn. Mm. Uh, dwi'n credu bod hanesu meddygaeth yn honni bod uh, triniaethau mwy effeithiol wir yn dod trwodd wedyn yn ystod yr ugeinfed ganrif. Mae'r rhan fwyaf o'r meddyginiaethau o'r bedwaredd ganrif bymtheg ddim yn cael effaith llesol o gwbl neu ddim yn gwneud lot o wahaniaeth. Mm. Uh, so yn aml iawn iawn, mae'n rhyw fath o ritual falle, mae'n rhyw fath o ran o'r ddrama, ran o'r um, berthynas rhwng cleifion a meddygon. Mae meddygon yn um, dosbarthu gwahanol ddeunyddiau, a mae cleifion yn awyddus i dderfyn y deunyddiau hyn, ond dyn nhw ddim bob tro yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mm. Um, eto, byddwn, credu bod nhw'n defnyddio rhai cymegau er enghraifft, so byddwn nhw'n defnyddio um, stwff sydd ar gael o'r pharmacies ac yn y blaen. Um, Rwy'n gwybod i ba raddau roeddent yn defnyddio meddyginiaethau patent, falle bod rhai meddygon yn defnyddio rheini hefyd. Yn aml iawn iawn bydde pobl a falle meddygon eu hunain yn defnyddio uh, deunyddiau domestig hefyd a, mm. a defnyddio rheini i drin gwahanol uh, gyflerau ac yn y blaen. Um, so, ie, yeah, lot o wahanol bethau yn cael ei defnyddio gan y, y meddygon. Um, eto, dyn ni ddim wir yn gwybod i ba radd yr oedd y stori yma yn wir. Uh, yn aml iawn iawn, maen nhw'n cael ei defnyddio fel rhyw fath o rethreg uh, mewn rhyw fath o frwydr te, uh, dros y materion hyn, ac yn erbyn y, y, y meddygon, yn erbyn y cynlluniau gweithwyr meddygol oedd yn cael ei reoli gan y cyflogwyr. Felly yn aml iawn iawn, mae'r iaith yn ddramatig, mae'n lot o rethreg, lot o honiadau yn anodd i brofi, Um, so mae'n anodd i ofod yn union beth sy'n mynd ymlaen. Ond un peth, mae storïau fel ni yn eitha cyffredin, a maen nhw'n adlywyrchu y berthynas, rhywbeth am y berthynas rhwng cleifion a meddygon, ac yn enwedig yno yn y llefydd diwydiannol yn ne Cymru. Um, mae yna rhyw fath o syniad bod y meddygon yn y, y cymunedau hyn um, yn edrych lawr eu trwynau ar y cleifion, ddim yn hapus i fod yna. Um, weithiau, um, ddim yn ystyried anghenion y cleifion fel y dylen nhw wedi gwneud. A felly mae'r storïau hyn yn cael eu defnyddio wedyn i bortreadu'r meddygon uh, fel pobl sydd ddim yn wir yn gyfalu am eu cleifion o ddigon da. Mm. So mae gyd yn rhan o'r cyd-destunau penodol yno, uh, mae rhan o'r um, tensiynau a'r brwydrau oedd yn digwydd. Ac unwaith eto, dwi wedi... Mae yna rhyw hunangofiant gan feddyg oedd yn gweithio yn Ne Cymru jyst cyn yr Olympic cyntaf, a gweithio rhywle ger Aberdâr. Cymuned, cymun, cymuned glofaol, a wedi symud wedyn i ryw gymuned glofaol arall yn Lloegr. A wedyn mae'n cymharu'r glowyr, gweithwyr a'i teuluoedd yn Gymru, na'n ffafriol gyda rai yn y maes glo arall. A mae'n deud bod y rhai yn ne Cymru wastad yn cwyno, wastad eisiau mwy, wastad yn uh, pwysleisio eu hawliau ac yn y blaen. Mm. Uh, so mae'n defnyddio'r gair, maen nhw'n non-deferential. Uh, so mae'n deud bod nhw'n honi gael bob math o bethau, honi cael eu hawliau ac yn y blaen. Ac eto, mae'n just rhan o'r tensiynau te. Felly mm. bod e'n rhan o rhyw fath o ddynamic penodol um, sy'n uh, nodweddu'r sefyllfa ni Cymru ar y pryd. Mm. Diolch. Oes na gwestiwn arall? Mae, mae gen i uh, cwestiwn, uh, Simon, os gwelwch yn dda. Um, diolch yn fawr uh, iawn, Steve. Oedd hwnna'n yn, yn ddiddorol iawn. Um, un pwynt i ddechrau wedyn um, cwestiwn, un pwynt uh, yw bod um, pan mae pobl yn y werddon yn, yn yn mynnu meddygon sy'n siarad Gwyddeleg ar yr un pryd yn Iwerddon. Mae nhw'n, well, dim i gyd, ond y rhan fwy ohonyn nhw yn, yn pwyntio at Cymru yn dweud, well, the Welsh wouldn't, you know, the Welsh wouldn't accept this, so there's no reason, um, there's no reason why, uh, there's no reason why we should. So oedd e'n diddorol weld bod pobl yng Nghymru yn neud yr un peth. Gymraeg yym yy yy bron. Yym ond y cwestiwn sydd sydd gen i yym oes unrhyw dystiolaeth o jôcs am feddygon uniaith sydd ddim yn siarad Cymraeg? Achos dyna un o'r pethe dyn ni'n yym gweld yn Iwerddon yy yn y bedwaredd ganrif ar pymtheg yym yy jokes of which the boss are, you know, meddygon sydd ddim yn siarad um, Cymraeg. Dwi ddim wedi dod ar draws unrhyw beth fel ni, mm. rhyw jokes fel tai. Uh, da chi'n cael y storïau hyn, lle mae rhyw fath o gam ddeall wedi digwydd rhwng y meddyg a'r claf. ond eto dyw'r meddyg ddim y bat fel bethau o'r joc. Mm -hmm. uh, so na, dwi ddim wedi gweld rhywbeth tebyg i o gwbl. Mae'n ddiddorol i glywed am ni. Yeah. Achos dyna un o'r pethau sy'n dyn ni'n gweld yn Iwerddon dros y bedwaredd ganrif fe 15 i gyd bron. A un rwy'n sy'n berthyn i'r state um,

financially, socially, culturally, um, uh, uh, you know, their, their position is, is, is, is complete dominance. Otherwise, ond dyna un o'r, or, or, un o'r pethau dyn ni'n uh, weld yn werddon, ond um, efallai bod e ddim yn digwydd yn, yn, yn Nghymru. Ie, yeah, mae hynny'n ddiddorol iawn. Rhywbeth tebyg yn digwydd yn Gymru, o sawr pwynt, yr uh, y wladwriaeth yn dod yn fwy pwysig, a bod mwy o swyddi cyhoeddus yn ymddangos, a bod rhain yn cael eu llenwi gan gwahanol unigolion, ac wrth gwrs wedyn, uh, iaith yr unigolion hyn yn dod yn fater o drafod mater uh, pob llosg ar y degau, wrth gwrs. Um, so ni'n gweld yn, yn gyd-destun deddf y tlodion. Um, mae'n bosib i weld ei osaf ei cryneriaid. Um, bob math o grwpiau galwedigaethol i reill. Um, falle bod y cyd-destun yn hollol wahanol Cymru ac Iwerddon wrth gwrs, um, hanes y traddodiadau y ddwy wlad. Um, be, fel o'n i'n trio i brynu, um, be dyn ni'n gweld yn Gymru ydy rhyw fath o frwydr neu rhyw fath o densiwn mewnol te rhwng y rhai oedd o blaid yr iaith Gymraeg, yn fodlon o'i amddiffyn, yn fodlon a gwneud achos yr iaith Gymraeg a mynnu ar benodiadau uh, unigolion Cymraeg a iaith. A wedyn rai Cymru oedd yn siarad Cymraeg, ond wedyn yn mynnu bod e ddim yn mor bwysig, um, falle yn um, pwysleisio pwysigrwydd dwyieithrwydd, um, achos o beth dwi'n deall roedd Cymdeithas yr Eith Gymraeg uh, uh, blaenoriaethu dwyieithrwydd um, a wedyn status gwell i'r Saesneg na'r, na Cymraeg falle, ond dwyieithrwydd yn lle y Cymraeg yn unig. So, dyn ni'n gweld rhyw fath o densiwn mewn o'r dyn ni'n gweld uh, gwahanol aelodau o'r gymuned yn ffrio uh, cwbl mas uh, yn anghytuno yn llwyr. Um, I fynd yn ôl i'r pwynt cyntaf, uh, nes i ddangos un enghraifft o rhywun yn sôn am y sefyllfa yn Iwerddon, a byddai'r gwyddelod ddim yn derfyn hyn o gwbl, ond mae'n digwydd tro ar ôl tro ar ôl tro. Maen nhw wastad yn cyfeirio at uh, Iwerddon a wastad yn deud na fydde'r Gwyddelod yn derfyn hyn o gwbl, ac felly na ddylen ni fel Cymru yn derfyn hyn o gwbl. Mae'n ddiddorol dros ben i glywed, ddiddorol dros ben i glywed bod um, Iwerddon yn gwneud rhywbeth tebyg, um, wneud cymhariaethau a, a Chymru. Ydy, mae hynny yn ddiddorol iawn y gwedi gwir, ydy, bod, uh, bo, bo pobl yn y ddwy lad yn gweud yr un peth. Felly, uh, ac yn dangos falle da rhywbeth, rhyw pwynt rhethregol yw e, ond i fe, bod dim lot o, o wybodaeth falle ar y ddwy ochr o siwr oedd pethau mewn gwirionedd. Um, Oce, okay. Um, os yna gwestiwn bach arall felly? Os nag oes, felly ga i ddiolch yn fawr iawn i ti, Steve, am ddod i siarad â ni uh, heno, a mae'n ddrwg gen i um, bod ni ddim fel arfer, o, uh, chymod, o dan amgylchiadau arferol, bydden ni wedyn yn mynd um, mas am bryd o fwyd gyda ti, um, ond um, gweitha'r modd, dwi hynny ddim yn bosib, felly um, yr y bryd yn y dyfodol falle. Ond fe, um, diolch yn fawr iawn. Um, felly, diolch yn fawr iawn. D- d- Dyma'r seminar olaf yn y gyfres y semester yma, felly bydd yna seminarau eraill ar ôl Nadolig um, a bydd ni'n para i wneud nhw dros Zoom fel hyn uh, a byddwch chi'n cael mwy o, o wybodaeth, mwy o fanylion um, am uh, bwy fydd yn annerch y seminar ar ôl Nadolig

Os da, diolch yn fawr iawn. Hwyl. Hwyl. Mae recordiad o'r seminar hon ar gyfri YouTube yr adran a hefyd ar wefan www.ydddraig.cymru blaenslais seminarau. Os ydych chi eisiau cysylltu gyda'r adran, anfonwch neges at cymraeg at aber.ac.uk neu at celtic at aber.ac.uk. Mae cyfrifon gyda ni hefyd ar Twitter a Facebook.